Selâm aleyküm sayğılı dostlar! Bugün men birinci kere özümün fesmi yaptım. Öz ellerimnen yapam öyle qızım? İye. Maşallah.
Ana, nas tüste, paq, mor, yoqsa qara?
Bilmeyim, Nazlı. Qaysını begenesiñ? Qaysını daa çoq begenesiñ? Men bilesem mor güzel olur öyle. Ya sizin yaparıq mor. Şimdi datikamı çıqacaq edik. Ya nasıl?
Bu Nazlı'nıñ birinci fesçigi öyle qız mı? Öz ellerinen yaptı maşalla. Biz onı kâğıttan yaptıq öyle qızım? Men yardım ettim tek Nazlı'ya öyle. Biz onı kâğıttan yaptıq, amma olsun.
Birazcık o da,
tam biz onı da açık rancıq çalışmaq kerek onıñ üstünde, amma.
Biz onı kâğıttan yaptıq, amma kelecek sefer biz kartondan yapacağımız, dan qalın soyundan ve belki beznen, öyle qısmet olsa beznen, doğru.
Şimdi biz onıñ örneklerini çizemiz. Şimdi ise onıñ üstüne glitter, öyle qızım, sepecemiz, qızım, yıltıravıq olsun diye örnekleri. Nazlı, sen tutqalnen yapasıñ şimdi, öyle qızım?
İyi.
Örneklerini çizesiñ, öyle qızım? Şimdi tutqalnen yaptıqtan soñ biz üstüne ne sepecemiz, qızım? Glitterleri sepecem Züleyhanı ver baqayım ellerin mor soñ biz üstüne böyle yıltıravıq glitter sepecemiz örnekleri yıltıravıq olsun dep ele soñ tutkal quruğan soñ örnekleri öyle qalacaq bu bizim birinci nazlınıñ birinci fes çığa şimdi körersiz.

Toqta qurmaya kerek endi, lâ? Belki dam birazcıq qaqmaq kerek, yoq? Vay, maşalla! Pek dülper oldı, maşalla! Men begendim. Nazlı, mort üstü fes, dedi öyle qızım? Nazlı, endi sen özün feslerni yapacan yoqsa? Qana, kiy baqaq. Kiy baqaq, nasıl oldı senin fesniñ? Yavaşça, közlerine, közlerine saqlayıq. Toqta, toqta, toqta. Pek dipte oldı. O da aslaq çünki. Pek basma, basma, tepesine basma.

Huqlan kesin dan mut. Bu elmazdan bahşış ettim.
Pek deli bir fesçik. Bizim de qoyacağımız yapsın, öyle qızım? Şimdi biz çoq fesler, toqta toqta çıqarma, çoq fesler yapacağımız. Ve hepsini çıqaracağımız. Ay, biraz çıqtı. Ana, kördiñiz? Çünki men onı tez yapardım, de gizli. Yoqsa beyaznıñ üstüne o körünmey. Nazlı, tökme, tökme, olay daa kerek olmaycaq. Yoq, körüne, körüne ana.
Kiçicigi de mor mında bar. Melevşe ya da ne? Erılğan. Erılğan. Erılğan. Sireny tapaca. Bu ise bizim Hatice. Vaqnız, Hatice naz yaraştı. Maşa, naz Dülfer! Yer Dülfer! Maşala! Men begendim. Sen begendiñ qızım?
E. Sen nasıl tüste özüni yapacañ, qana ayt. Sarı. Bu balacıqlar biraz balaban tez oldı, ölem? E. Biz Bu burfesleri biraz kiçkine yaparıq, öyle? Bu birazcık balaban oldu ve yüksek. Sen sarı tıs yapacaksın özüne? Yaşı. Pek bir bir maşallah. Maşallah. Bizim birinci fesimiz. Hayırlı olsun.